yeah it is what it is vhana vha mukalaho no na zwiṅwe ni khou tou ri vhona uri ri khou swa nga ḓuvha ri tou vha hone hone haningei fhasifhasi vhudzivhani ha shango in the edge of venda hafha ndi hone hune ha pfhi nzhelele nzhelele ndi fhethu hune hei a phungo dza hone hai ri kana ri tou vha ri khou tou pfesa phungo dza nga hafha ngori vha ringei ha tshivhasa so zwino ri hanefha ri tou ḓa nga ṋama ri khou nyaga u sumbedzisa uri mini Vhavenḓa vhoṱhe all over the world we are here for you, we gonna bring your content, we gonna bring where you come from, we gonna bring everything that we used to say everywhere you used to go but now we going to bring that kha live vhana vha mukalaha ahuna na zwiṅwe. He, ndi hafha Tshigoo kha heyi program ri khou vhala vhala Ri khou vhala-vhala nga zwine hune ra bva hone. Ri khou vhala-vhala nga zwe ra vha ri tshi ita zwone. Ri khou vhala-vhala nga kutshilele na kuambele. Ri tshi khou tamba nga luambo ri hayani, vhana vha mukalaha. A hu na na zwiṅwe. Ndi nzhelele. Afha ndi nzhelele. Inwi thingo bva nga hafho seli a si kale-kale no ḓi dzhampa-vho mulambo zwino-vho vhoi.

So nyimele i ḓo tou vha yeneyo ya uri ri kone u tou ḓivha uri aya mavharivhari o no ambiwa nga Nzhelele ndi a vhukuma naa. Ri tou pfa nga vhone vhaṋe vha shango uri naa vhe hone vho tou isedzelwa phungo naa. Ngavha a thi u shaya phungo, ndi u shaya muisedzi. Zwi sumbedza zwa uri vhaisedzi vha khou ḓalesa kana vha vha vho zwi vhona ho itea mini. Zwi sumbedza uri ri ḓo pfa nga vhone vhaṋe vhaṋe vha shango. ri ri dzharaṱeliwa. Ya, ri fanela u ṱoḓa na misanda yanga hanefha. Ee, ri fanela u wana na misanda yanga hanefha. Hafha ri hanefha, ri nzhelele, vhana vha mukalaha. It is what it is. A ri thome u engager na vhathu vha nzhelele. Thoma u amba navho vhana vha mukalaha. It is what it is. Houḽa, ri, ri yo vha dzhena tshi, tshigombela, ri yo vha dzhena. Khevha vhaṅwe vha khou pfuka. kha ri vho no ḓo kunguwedza na litshisi edzi kharali vhone ro tou vhafha tshikhala tvni ra ri kha vha ḓo kunguwedza edzi litshisi dzavho a vha ḓo ri rwela advete ri tou pfa twendi randa twendi randa litshisi nga twendi randa fhedzi vha wana litshisi muḓifho wo fhelela hanefha swigiri yoṱhe

a vha ita zwithu wana wana khou tou fhiwa makhondola ane na hayani a wa wani makhondola wa wana nzhelele sumba zwa uri vhathu vha tshi vhasa vha nga vha khou tou nyala vhathu vha nzhelele yo sokou ri vha nzhelele a si munau nzhelele a si musadzi he nzhelele ni nga si wane musadzi zwino zwine zwa uri vhatshi vha sa kani vha vha khou tsha vha challenge musadzi vha mu wana hanefha wa vhudele eh. wa khee yoṱhe yo fhelelaho mm. hanefha mara vhaṅwe vha lila ngavho vha ri vha dzhia vhana vhashu a vha tsha vhuyi vhone vha tshi zwi sedza tshi khou ita kuri munna a dzhiwa nga vhathu vha nzhelele a vha a songo tsha vhuya ndi mini ndi khee

Vhu a ṱhogomeliwa. U wana dzi morning glory. Zwoṱhe. Yeah. Kana vhathu vha mu thoma nga mukapu. Yeah. Vha ḓa nga mi zwoṱhe. Mm. Vha vuwa vha nga a tshi khou ri ndo neta nga maanḓa kha vha mu ṱanzwe na milenzhe vhone. Vha panga na muṋo. Eh azwo. Vha mu ḓodze na mapfura vha ri kha vha vuwe vhe mushumoni baby. Vha vha eh, vha sanganedza na nḓevhe. Na musi a ya ngei mushumoni o dzula, u sokou humbula uri habe ndo mu sia ngei hayani, ndi, u ḓo sala a tshi nga sa dzhiwa, ndi sa ḓo vha nda humela. U tou humela fhedzi, vho humela tshoṱhe, vho dzhiwa tshoṱhe, a Izwi zwa, dzhena. zwa vhafumakadzi vha no ri vha tshi vuwa nguvhoni vha sokou dzhampa ungari vha khou dzhampa kha baki vha Hai. ṱuwa vha, vha songo onesa. A zwi itiwi hezwo. Vho, munna u a onesiwa, vha humela vha dovha, vho no, na musi vho no ambara, vhone vha tshi khou ya mushumoni, vha khou humela vha dovha vha swika vha mu rwa nga kiss.

ri songo dzhiwa serious ngori vhavenḓa vhanzhi vha tshi khou tou dzhia zwithu personal na ri tou kunda no tou sea na na na ri tou ri tou loiwana rine ri khou humbela u sea vho nga luambo ri tambe nga luambo ri ḓiphiṋe nga luambo lwashu he ri tou balelwa no tou amba vhathu tshiṅwe na tshiṅwe tshi personal vhavenḓa ri khou tou humbela heyi programu vhewa ri adzwa zwa ri ni vhathu vha khwine zwino ri khou humbela uri dzi opinion dza vhewe ni dzi fare kha vhewe vhaṋe ri khou humbela uri vhathu vha re vhavenḓa vha re amerika vha seevho ngori heyi programu i vha i khou katela vhathu vha vho ri england

hei mulomo wa- kuri kuri mini mu- vewe mulomo wa hone hei u nga ḓi sola na zwo ri wa khou ḽiselani it is what it is ri hanefha vhana vha mukala ro dzula nzhelele we are having fun we are having a good time in nzhelele you might be in america you might be in australia you might be anywhere in part of the world uk we are here for you we just bringing you home content home brew vha ri home brew ndi what what what ha lwo bikiwa hayani ho to ṱoḓiwa hayani o vhana vha mukala A si hovhuḽani vhune a tou ḓa ho no ḓa nga maṱiraka o no vhiluluwa. Ha, ho tou ima fuḽaga hanefho. Ri na ṅwananyana wa nzhelele hafha, ṅwananyana wa nzhelele. Vhewe vhasidzana vha nzhelele, why ni sokou tou vhambelwa zwithu zwi zwavhuḓi? Ndi, ndi zwa vhukuma zwo ri Vhewe a ni fhulufhedzei? Kana vhathu vha khou tou ni nyalela uri ni a ita zwithu? Habe ni nga vha ni tshi ita makhondoḽa a serious badi, vhathu vha khou tou ni nyalela zwone. Eh, eh, hu khou tou depender kha vhathu. Ee. Zwino why vha sa ni ambi zwavhuḓi nga ngei vho ha Tshivhasa? Vha khou ni lwe, vha khou ni lwisela tshifhio? Ndi Ndi khou tshi ri u ḓo vho wana muthu ane u bve, a, a, a wavhuḓi khae. Mm. Ee. Ho, Ndi zwino, u ei. sokou ri vhathu vhoṱhe vha ngelele Babele. Ee, ngori ri tshi, ri tshi wana vhathu vha nga ngei tshivhasa, vha pfe vha tshi ri, Ha, musadzi wa ngelele, ni ḓo mu kona? Hee, mini, mini, mini. Vhewe ni nga vha no, kani hafha fhethu vhewe ni na nndwa ni khou dzhielana vhanna, ndi ngazwo ni tshi wana vhaṅwe vha tshi nga a vha tsha zwi pfesesa.

Purple Plaza ni tshi ḓa Purple Plaza ha maṱhanga a sokou tou ni foda ndi uri nṋe hezwo zwine u tou tswa musadzi wa muṅwe u wana magondo o no foda tshi nae vha ra ee kha vha ite ḓo tshi poster kha Facebook vha sa tshi badela ndo ndi hanea magwena vhana vha mugala so it is what it is ri khou tou ḓi ambela na madzhita ri khou ḓi tshilela a huna na zwiṅwe maṱhanga nzhelele ndi hanea kana khou tou pfhi Hei! Ya wa vhona uri a fit ha maṱanga. Wa zwa zwo nga to ṱhavhiwa vhukuma. It is what it is. Ḓo ḓa vha mungana wanga. A u khou ṱhavhela ḽone buru wanga. Ndi ri ṅwana mungafhanga hafho khou thoma bindu a vha u na hezwi. Ri tshimbila zwoṱhe. Ri tshimbila zwoṱhe. Ri tshimbila zwoṱhe. U ḓo luga iwe. A zwe zwino u to fhedza u to foda tshinepe. U khou doba eli u baḓelwa na mungana. Ita zwoṱhe. Ee. Ee. U vhona u nga ri nga vha ra. Ndi sa vhafhaṱi ri na. Nwiwa. Nda vha sa. Hey ya, hey hafha ri safe hafha. Ṅwana mu khou ri ḓivha. Ḓo ro kunda na to sula. ndi vhugai it is what it is vhana vha mukala ri tshena muthanga wa vhoriṋe hanefha u tou dzhena muke- na muṅwadzi wa mukegulu ndi mukegulu ho- ho thoma ene o vuwa ndi ro muṅwadzi u khou vangisana na makhulu ndi ono vuwa mbo ḓi ambara muṅwadzi zwino u hanefha vhana vha mukala vhana mukala ene u khou tou bva gai Ndo bva ndi tshiroho extension 2. Oh nje ndi tshiroho. Na dzi extension. Hey. Eh. U wana extension 2 wana khou amba fhethu huṅwe uri na thavha so. Hayi vhe wana ḓo tsho tamba vhe iwe. Eh? Ni wana extension 2 ya wana khou ambiwa huṅwe fhethu hune unga to ṱangana na tha na nngwe ya u gilimedza u penga pfi ndi extension 2. Hayi vhana dzi khou vhuya vha vhana. Zwino ini muthu waṋu gai?

heyo ndi yone mani i tou nga rokho vhurukhu ya ya ya ya ya crash ya ḓaḓisa i tou nga tshikete vhurukhu Nga itiwa nga chicken rasta. A tshi vho levheli. ee vhasa vha khou tou rwa zwibodwana sure u kha mufumakadzi vha khou tshimbila vha vhoṱhe u kha mufumakadzi vha khou tshimbila vha vhoṱhe e a ah, zwino e eh, 5 kg u khou to 5 kg e mukomana tshi gomashonja

ndi fote bikir ndi fote bikir uyu vha muḓivha uyu u bva tshipingi uyu oh, vhone vha bva gai e eh? mbelengwa o oh, a vha bvi nga ngei mbelengwa ndi zimbabwe o oh, mbelengwa o na o mbelengwa be ndi hu na hu na vha vhashavhi vhashavhi eh. vhanzhi ndi vha mbelengwa eh, wa mushavi wa mushavi wa zimbabwe eh. ni khou zwi pfa tshi goma shakame mara wayo mushavi o vhifha o vhifha o mushavi oyo eh. e eh, o mushavi o vhifha vha mbone oh. mushavi o vhifha oyo e e mushavi o vhifha oyo na riṋe ri ḓivha vhashavi vho naka mara mushavi o vhifha oyo hoyo anga vha tshi ḽa na nguluvhe hoyo nguluvhe gotshaho Oh.

Ka rabali. I fhungo ya nzhelele ndi yone na. Ah, he vheiwe ya vhadzana vha nzhelele vhane vha ita zwithu. Asiyona. Eh, ku vhusa vhadzana. Ya vha nae. Vhanani kani ni na phindulo. Abe wa vhusa vhadzana wana phindulo na munna. Zwino nzhelele vho khou itea mini vheiwe phungo i ngafha ngafha i tshi khou tou ni yela vheiwe. Ndi vhathu kana vho no ri sala phungo. Oh, vha vho no tou kwata vha vha tshi khou ni broadcaster. Eh? Kha vha ri fhindulele vha ṱanu. Mm, a vha ḓo ri fhindulela vha sa vhone vho nḓiro dzhola na muthu wa nzhelele vha muthu wa nzhelele ndi zwifhi ndi afhio masiandoitwa a hone ngauri riṋe vhe ri soko to pfa masiandoitwa ri vho to fa ri sa thu pfa upfhi u khou itea mini a huna muthu wa nzhelele afha a vha to fara na mini Ba- ba- vhone vha bva gai madzina

izwo zwi khou tou pfhi vhasidzana vhanzhi ende ni songo vha themba vha songo tou amba thi vha kona ene u shapo khoyu musadzi wavhuḓi vhana vhashu mufumakadzi wavhuḓi khoyu uri a zwi iti ndo to ḓiwanela ni nga ngomu avha dzholinzhelele oh, okay oh. mm.

Eh. Mm. a no na zwiṅwe vhana vha mukalaha ndi zwa nzhelele ri kono ḓiphina na vhathu vha nzhelele khe vhana vhadzana vha vhuḓivhuḓi vha nzhelele ndi songo vha opa vha ri a ri ofisi ndi zwone thi a na tshio no ofisa mudzana wa nzhelele eh? zwa vhukuma ndi to laula

Ndi zwone. Khezwo, a ndi khou ḽa ṋamusi. A vha sendele, vha songo shavha. Nṋe ri khou ḓela phungo ya. Ndi tshi vhona vha dzula nzhelele. Ee, hu na phungo ya nzhelele he ya vhathu shango ḽoṱhe. U wane a tshi vhasa vha tshi ri, Hee musadzi wa nzhelele a si ene. Hee vha nia vha wana vha tshi ri, Hee ni songo vhuya na vuwa no ya nzhelele. Sa na mala. Ha na mala nzhelele, ndo ḓi mala. Ayo mafhungo a ri ḓo a lugisa u bva ṋamusi. Ri tou pfa nga vheo vha nzhelele uri thaidzo ndi mini. A hu na thaidzo na nthihi.

vha fhano Yeah. a u to dzhene o ḓi fana nga fana nga fha Eh. ndi phaphapha It is what it is, vhana vha mukala ri khou tou pfa dna ya nzhelele vhana vha mukala ri tsha tou pfa Hey. mafhungo ri khou tou pfa live vha tshi khou tou ri ṱalutshedza nga vhone vhaṋe ngayo bikaho kha ngayo bikaho khali vheni vhatshi vha sa zwe zwa ri vhudza zwe ya ri vhudza nyongwe Khe vha vha vho ni vhudza uri a ni tou vha na jealous. Ndi fimi ya mukona ni volela tshirolwe. Esa. Yes. Ndi khomba dza tshirolwe. Extension me. Ri dia nga dzi gold. Extension 2B. Extension 2B. Tshirolwe. Tshirolwe vhana vha mukala. Tshikini hangei. Tshikini. Yes. Yes. Ndi apa ri dia nga dzi gold ri ya

o no koto vha vhudza vhathu vha tshi vhasa uri vheiwe hei bifi ya vheiwe uri he vhafumakadzi vha nzhelele he o ndzhiela munna he vhafumakadzi a si vhone a vha lweli eh. saizi ya nzhelele kha vha vha sumbedze saizi ya nzhelele ndi rula eh? ndi saizi ya nzhelele vhana vha mukalaha vha ri a tshi vhasa a na tshithu ho gonyiwa thavha

Oh, nṋe ndi wa tshivhasa vha tshi vhasa gai sibasa sibasa e hu khou pfhi vhaṱhanga vha vha vha fhano a vha na vha sibasa a vha na nthu khulwane vha na mini muṅwe wa mufumakadzi vho confirm afha vha ri vha ri vhaṱhanga vha nzhelele ndi vhone vho faraho misi mbiri ya serious ahuna izwi a hu nezwo vha vho ralo ra a hu nezwo ahuna a hu na na rutihi vhone vha khou ri ndi ndi ndi ndi ndi nthu ya vhukuma ndi nthu ilingana na mlenji wa ngoi yeah yeah it is what it is ntsha i tamba nga ntsha uh-huh. a hu no hana nana wa tshivhasa ndi ri ntsha i tamba nga ntshana ya vhe we njhani ri to vhona uri ndi zwa vhukuma wa tshivhasa na wa nthu ndi nyari na khulu

mukegulu vho shavha thakhula ya tshivhasa ra ḓo ita mea tshapa tshivhasa tsho ita mini tshi a vhasedza no to zwi sumbedza nga moni it is what it is vhana vha mukana ri tshi hanefha bia ba ri khou to ḓiphina na vhathu vha hayani ri tshi khou to amba mafhungo ashu sa hezwi ri tshi vha uri ri na vhaṅwe vhavenḓa vha ri amerika na gai vha kona u vha vha khou nyanga u vhona zwithu zwa hayani zwi ri khou ḓisela zwithu zwa hayani live vhana vha mukala khe na madzhamu anzhelele Ri tou vha hanefha, haḽa mafhungo o zwifhelana, ri khou tou pfa hu tshi pfi, A zwi nga shumi. Ri tou vha hanefha. U ri mini, Khaladzi? Ndaa, ri ḓo tou ḓa na hanefho. A zwa phungo, nṋe ri khou nyaga zwa phungo. Ri tshi vho ṱoḓa vho pfi, O ḓa hanefha, nṋe a ngo amba na riṋe. Zwino ri khou nyaga, a ri khou nyaga u ita zwauri a pfi a ngo amba na riṋe. Ro amba na muthu muṅwe na muṅwe. Ri amba nga u funa. Ndi kha ḓi humbula nga maanḓa ḽi. Heiḽa ye vha thoma Kheyo. ri vhavhili nga ngomu. Khezwo vhana vha mukalaha kharali ni tshi ḓivha trip to Venḓa vhana vha mukalaha ndi yone basi ye ra vha ri khou dzhena khayo ri tshi ri ri khou vhuya Tshivhasa ri khou ḓo ita madzhatsha. It is what it is khe vha vha kha ḓi tshila ha Mudzimu ndi muhulwane. Nayo i kha ḓi tshila khe ndi mabirimisi ndi mabirimisa. Zwino vho mabirimisa ri hone hafha ri na phungo heyi ya Nzhelele. Thi vhone vha mudzulapo wa fhano Nzhelele ndi kale vha fhano. Ee vhone vho vho izwi zwa vhafumakadzi vha Nzhelele. vha ya zwi aphuruva na kana ndi luambo vho lune lu khou sokou tou shumisiwa vho thi vhathu vha vha na vha na maambele wa wana hu khou sokou tou tshuwisiwa nga nzhelele zwo ri nzhelele vhasadzi vha hone a si vhone ee hu pfhi vha rwa makhondoḽa vhathu vha ee hu pfhi vha ṋamela goloi mara pfhi zwino goloi dzi nyaga vhathu vha mpfini milapfu hu pfhi hu pfhi zwino vhafumakadzi vha nzhelele ndi vhathu vhane A hu tou ḓi wa pfe hu khou nwiwa maḓi muthu a ṱuwa a si tsha vhuya. Ndi zwone? Ee, arali vho ya. Ini ini no no zwi thoma vho. Ni a kona ini. Nga maanḓa. Eh? Uri ni ḓo ita muthu a lila. Ya mina u no pfa mini nga dzi wani? Ya dziwani Eh. ndi khou zama u ḓitsireledza Eh. matsina a thi ngo tsireledza ndo tsireledza muya Eh. nda laṱela fhasi Eh. nda dzhena nga yone ine Eh, na dzhenisa ndi khou tou pfha i khou rindela nga haningei nga ngomu Eh. I khou fhisa hanefhaḽa i galela

Zwino ri khou vhala-vhala ri songo sengisiwa. Ro no ḓela u vhala-vhala. Ro no ḓa live u ṱola u vhala-vhala ngori ra sa vhala-vhala shango a ḽilali. Ei Tara, u ri mini fhedzi? Nṋe ri hone ma, nṋe ro no ḓela anea mafhungo a nzhelele. Anea nzhelele o no pfi vheiwa ni vhathu. Ri tea u tou dzharaṱeleiwa. Ndi zwone? Ro no ke riṋe. Ndi vhone vhasadzi vhanzhi vhe ni khou vhangisana mini na vhathu vha ha tshivhasa? A hu na, a ro ngo tou ri vhenga. A ri ḓivhi ngoho ri sokou tou pfi nzhelele ngoho musadzi a si ene. Hai, ndi Ngoho na na vhenga. tou mala nzhelele ngoho a ni ngo- a ni nga ḽi vhoni. Hai, vhasadzi ndi riṋe. Hu pfi a ambi uri hu na munna. Hai, ni ḓo sokou tou pfi a matshelo ndi a ḓoroboni a matsina muthu na muṅwe munna. Zwino ndi Hai, zwone na? hai, hai, a hu na na munna, ri tou vha na muthihi fhedzi. Vho ni khou tou zwi itisa hani? Zwa mini? Ni tshi khou tou ita zwo shelela muthu. Ho shelelwa nnyi?

ḓo ḓo ḓo to ri vhudza vho different ya muṋa wa tshivhasa Eh? Eh, ndi zwone na vha ri mini Vha- ah, vhaṅwe vha ri ai ai khou ḓifha zwone vha khou ḓa ita mini Vha- ndi- vha khou daisa matombo

tshigombela khoi ah, kha u khou shona mini u khou shona ro to ni ḓela so ro to ḓo dala ri vhayeni mani eh, ni to shavha na vhayeni na hapi vhayeni vha khou ṱuwa hei vhewe ndo dzula nzhelele no tsuka so ni khou shumisa mini mathinsi vhewe

25 eh vheno vhene na vhana vhewe ni na vhana vhangani two two oh na mthihi mthihi eh uri vhana nga ḓi to beba muthu eh muthu a to bva ko tshila eh ḓo ḓo ḓo vhona u kwana ku ngavha ko ita muthu eh

Eh, bakarunyamiza bati Nyamisa. Ah, utetani. yone 30 cente Nṋe ro vuwa. It is what it is. Ro fara, ro fara vhathu vhane vha nga ri fha answer ane ra khou ḓa yone. hu khou ṱoḓiwa mini Ah, mafhungo aya a nzhelele aya hu sokou tou ri he nzhelele these girls vha nzhelele this eh eh vhazana vha nzhelele a vha ngo ita vhazana vha nzhelele u- u- u- u-

u khou amba u khou ri ngori nṋe ri khou takala vhathu vha no ḓo ri vhudza ngoho ngori nṋe ri khou sokou ri khamusi ndi phungo ino khou sokou tou isiwa hu sina hu sina hu sina zwine zwa nga vha zwi khou ambiwa through dzi facts zwino ene ane wa vha mudzulapo ane a ita tshi vhona e, izwo zwine zwa khou itea afha nzhelele um Tsumbo zwa uri hu na vhathu vho zwi vhonaho na enea ane a vha mudzulapo kha ra khou khonfema tsumbo zwa uri ayo mafhungo hu tou vha na vhathu, ri nga ḓi tou ri hu tou vha na phesenthe ya vhathu vha si vha vhukumadzhelele. Ya. Okay. Hoo! Ndelele ndi ngani ḽi tshi tou nga vhuṱali ha hone vhu tou nga a vhu ngo tou ita na kale na kale? Vhathu vha hone why vha tshi nga vha fast than vhathu vha nga hangei ndi ngazwo na vhathu vha tshi complain. A thi vha ṱavhanyedza u thinker vha Hoo! ṱavhanyedza u humbula. Eh, eh, eh, eh. Hoo! Vha humbula Okay. fast. Hoo! Vha humbula fast. Ndi tshini tshine a tshi ngo itisa uri vhathu vha Nzhele vha humbule fast? Hu khou shumesa mindanda ane hu khou itiwa mini kana hu khou sheshiwa nga nḓila ḓe kana hu vha hu khou tou itea mini hmm? oh, okay okay okay oh alright alright ha ah, zwi khou pfala zwi khou pfala nṋe ri khou nyaga u tou ḓivha nga anzhelele ri khou nyaga u ḓivha zwa uri u vho vhufebi ane ene a khou vhona u vha khou vhona gai zwitentsini arabali eh, eh, eh. so muthu a koni u funa muthu muthihi nga hafha Ah, zwi to- zwi to bva khori muthu u khou funa muthu wawe u swika gai ee Zwi to bva khori mara vha a muthu wawe- konḓa uri muthu a tou funa muthu muthihi yo tou wana a yeṱhe a yeṱhe ndi u wana u tshi khou pfhi u pfhi mufumakadzi wa nzhelele wa tou ḓa um u ḓo pfha u tshi khou ri a nṋe na musi ndi khou ya ḓoroboni u ḓo vha na muṅwe Ah, vhaṅwe Vhaṅwe. vhaṅwe ee

Ee, hai vhone vhone hai a vha ime a vha ime a vha ime so ro livhuwa nga maanḓa ra khou nyanga u tou ḓivha ḽa nzhelele ri khou tou tshimbila tshi ḓivha u bva kha vhone vhaṋe a ri khou nyaga uri vhaṅwe vhathu vha ni ambelele vhe o ni sa khou balelwa u ḓi ambela zwino ri khou nyaga uri na vhe o ni ambe vho vhupfi wa vhe uri ndi tshini tsho no khou itisa uri a vhathu vha ambe mavhalovhalo ya a songo tou ḓadza shango vhe o ni sa ḓi ambeli ndi tshini zwino ri khou nyaga uri na vhe o ni ḓi ambelevho ni songo sokou tou soliwa ho fhumuliwa ri sa na zwine ra ita zwino ri khou nyaga uri ri tou ḓa ri pfhe a mafhungo a nzhelele Hai, ro livhuwa e o ri vhudza uri vhaṅwe vha khou zwi ita nzhelele. Ee, khaladzi u dzula nzhelele nga gai ene? Ha Ramavhoya? I pfi ngoho ya vhasidzana ndi yone yo pfi vhasidzana vha nzhelele a si vhone. Henedzi nyimbo dza vho makhadzi he u a vha dzi pfa dziṅwe dzi khou mufumakadzi wa nzhelele he he he. Hu vha hu khou ambiwa ngoho fhaḽa fhethu. He i. Vha khou ima nazwo, vhone vha khou ṱangana nazwo ngei kusini. Vha vhathu vha nzhelele vho luga thi. Ndi vho nga ḓi tou wana musadzi nzhelele wa ḓi tou ndo ndo khou tshata. Mm. Na vhone vho maliwa? Oh, okay. A vha zwi dzheni. Vho no vhaiseswa. Vha ṱhanga vha ni kani kani vha ṱhanga vha nzhelele ndi vhone vha si vhone. Eh? Eh? Na ḽiṅwe ḓuvha vha tsha tou tama vho tou maliwavho kana Ha ḓa muthu vha tou ri, Nṋe ndo no bva kha zwezwo. Khe vha vha ri vho ḓibvisa, vha ṱhanga vhanzhelele, ni khou a vhona mafhungo a vheiwe? Ha man, muthu a nga si tou ṅwala hezwi zwithu. Zwithu zwo ḓifha so!

zwi amba nga mulomo wanga ehe ende ndi sa mili na marwe eh ndi amba zwa uri vhafumakadzi vho dzheka nzhelele esa munna iḓani iḓani nzhelele ndi hone hune a, ni ḓo vhona thase Eh. dza vhanenyana Eh. vha maḓamu Yeah. a tshe o tou tina zwo imelela o tou ima zwavhuḓi Eh, eh. iḓani vhathu kana ndi khou thoma u ḽi ramba kule na tsini yeah. hanengei kha matsonga hanengei musina yeah. but the bridge yeah. uh, uh, and yamba ngei vhiḓani none ni to kukuta kha vhafumakadzi sa khovhe a hu na ni a u khou ṱoḓea munna wa bvongori wa lipshea hu khou ṱoḓea munna o ḓiimisaho o Yeah. dzhimaho Eh. wa ma- wa zwitikimba Yeah. nahone vha ḓo vhona zwino Yeah. arali a khou nyanga u ita milingo Yeah. kha ḓe a songo ḽa ngori Yeah. a vha- vha ḓo sokou tou ri a ri- a ngo vhuya a ita tshithu Eh. a u khou ṱoḓea muthu a songo ḽaho a tshi khou shuma na havha vhathu Yeah. ee u ḓo tou ḽa tou pfha uri ya a se ḽa zwa vho soweto ange a pfi ndo neta

ndi henefha he vha thoma u vhona maṱamaṱisi a tshi vhewa ngo vhewa nga u tou rali Aha. vho thoma henefha kha vho function function fruit Eh, and veg function fruit and veg ndi Aha. vhalaudzi eno eno bva nzhelele e khombela nthu afho zwino nzhelele vhewe ni tshi ambelelwa phungo isi yavhuḓi ndi ndi thaidzo u vha u khou itea vhewe ni tou itani zwavhuḓi vhuḓi Eh? a songo shavha kha ḓa ḓi imelele ngori vhathu vha khou ri vhathu vhanzhi vhasidzana vha nzhelele ri songo vha ramba navho ri songo vha ambisa a si vhone zwino vhewe ni khou tou pfha unga ni khou tou ambeleliwa Hmm? Eh. Eh, ni khou to amba ni sharp vhewe uri muthu anga to ni mala ni funa ra to ya na jozi ra to ita na vhana esani khezwo vhana vha mukalaha um vha khou to amba vhadzana vhanzhele vha ri ni nga ri mala ni nga ita tshuke khowe muwe maliwe khaḓe khaḓe ri ambe zwawene a huna na zwiṅwe

havhala vhazana vha nga ngei Yeah. vha zwi itela maswiswini vho dzumbama hezwo vhasa kha vha ḓo ri vhudza mani Eh, iyi phungo ya nzhelele vhone sa mudzulapo experience yavho na hezwi zwine zwa khou ombelelwa nga vhasidzana vha nzhelele vhone vha ri mini sa muthu ono dzula nzhelele vha tshi dzhola nzhelele tshiṅwe na tshiṅwe tsha nzhelele vha tshi tshi ḓivha aya mafhungo ri tshi khou tou a aligna na na hezwi zwi no khou ambiwa vhungoho ha hone ndi vhungafhani vhungoho ndi uri ndi ngoho

musadzi u wanala hanefho ngori okay. na vhone vha nga si takaleli u vha na musadzi ane a ḓuvha bora vhutshilo woṱhe oh. zwino vhasadzi vha njelela vha bori vha takadza o oh, musadzi wa njelela no musi no mumara u a ita a tshifha vho vhaṅwe a bori e eh? avele abori ma eh zwino ini ni komba ro mara muthu o raloho kha kha vhathu pfa vhone ngo u pfi competition improve service vha khou ri khou livhuwa mwana wa mukalaha it is what it is a wana na zwiṅwe, ro pfa manzhi nga nzhelele. O tou ḓa a tou amba ngoho khoyu, a ri ḓivhi zwa uri ngoho ya hone o i wanafhi kana ndi zwine a khou zwi tshila mara hu pfi a hu na hu pfi a hu na mulilo hu si na vhutsi. Ee, khezwo vhutsi ho vha hone, ni vhutsi ndi onoyu.

khara ro ḓanzhelela ra vha ri songo ḓa mandisi ri vha ri songo ḓanzhelele vha ralo vhathu mukala vha to ṱwa hanefha mandisi ndi une u to wana mukala o to zwa uri mbilu yavho yo vhofholowa strese tshayani ya vhana mukala mukala vhone vha khou to amba uri vha mandisi strese tsha hayani na tsha mandisi vhone u vha vha shavhela afha mandisi vha sokou tou ṱwa vhafha kana vha khou shavha gbv Ah, nṋe thi shavhi tshithu na tshithihi hayani. okay okay Eh, hafhano ri tou ḓa ngo takala ngori ri tambela hone ri tshi tamba mufuvha vhono vha to tambela mufuvha hanefha Eh, mandisi mandisi hafha vha tshi swika hayani vha semiwa khwini vha vha vha semiwa half day a vha semi u full day hayi rine a ri no semana a rina na semano ngori vha u tou zwa vha tshi zwi ḓivha zwo ri no Eh. a huna semano hafho rine ra bva hone oh okay zwino mukala ro sedza fha vho dzula mandisi u ya wana u khou tou ḓa zwananyana zwezwi zwine wa tou zwi vhona zwo ri hei Zwana zwo naka hezwi. Izwi zwana zwo ḓa afha Mandisi zwi vha zwi songo naka badi. Haa kha hayo vhupo kha zwifhaṱuwo ni ho sedza ri sedzi ngori ri tou ḓivha uri ndi vhana vhashu. Riṋe a ri na tshifhinga tsha u sedzana na vhana. Ri vha na tshifhinga tsha u tambisa matombo fhedzi. A hu na na zwiṅwe Bru wa ṋowa u ri ha tami. Ri a tshi zwi vhona uri vha tshi ḓo fhira hashu zwi khou tou fana ndi vhana vhawe vhoṱhe. Vhana vha safe vha tshi ḓa Mandisi vhana vha mukalaha vhakalaha vha no ḽa sa hezwiḽa zwikala zwa zwa Jozi hangei u no wana ee ri zwi nyaga u tshadzha nga vhana vhaṱuku. Hai na luthihi, fhano ha ri sa ḓivhi vho khare ho tou ḓa muthu a no tou bva shangoni ḽiṅwe a vho ḓa vha sokou vilinganya vhana vha fhano, wa ḓi wana a tshi vho khakhisa na vha nga nnḓa. Riṋe fhano a ri zwi iti. Ro livhuwa mukalaha, ro ḓiphina nga maanḓa u vha na vhone. Vha ri, Ḽi pfi mini heiḽa nickname yavho? Hu livhuwa nṋe, Brurwa Ṋowa. Brurwa Ṋowa. Ndaa, ndi hone. It is what it is. Ndaa. Brurwa Ṋowa. Ndaa, ndaa. A ri dzule na vhonnyi hafha? Ndi Vho Matshotshi. Ndi Vho Matshotshi. Ndi Vho Matshotshi ndi mudzulapo wa fhanoni. Vho Matshotshi. Mudzulapo wa fhano. Ndi mudzulapo wa fhano. Ndi ndi kha ḽifhio shango afha? Matidza. Ndi a Matidza afha. Hafha ndi Themba Luvhilo. Hei! Themba Luvhilo? Yes. Zwino shango ḽa uri Themba Luvhilo zwa zwo ḓa no nto levha badi vhewe. Ha arali hu na zwiṅwe zwithu zwo khakheaho a vha ḽe fhasi vha ṱangana nga vhuthada. A vha bve so. Zwino i phungo ya nzhelele ya uri ḽi shango ḽi tea u to dzharaṱeliwa Ngori vhaṅwe vha vheiwa vha tshila sa zwifuwo. Ndi zwone na? A si zwone. Ee. A si Zwone ndi zwifhio? zwone. A ri sa tou pfa nga ngoho nga vheo vhaṋe vha shango. Ni khou tou ri vhudza uri ndi mini tshi no khou itisa zwa uri phungo hei i ni yele. Hovhu vhutshilo ha hafha hene ra tshila hone Ehe. ndi havhuḓi nga maanḓa especially ri henefha Mandisi. Yeah.

Avha vhananyana vho no ḓa vho naka, ni ni tou sinya iḓo. A vha ni takadzi, a ni lingei, a ni lingei nyana uri vhana vha vho naka avha mani. Jozi, Ri bva hone, ha ro no bva khazwo hezwo zwithu, ha ri vhuyi ri lavhelesa matombo fhedzi, ro zwi vhona hangei ni zwi hone henefho. Ii, Ai, vha dzhena vhana vhaṱuku hafhaḽani, hu tou vha uri maṱo ndi maḓi. Maṱo ndi maḓi? Ee, maṱo ndi maḓi, u tshi ri hasha, maṱo ndi maḓi, ee, u tshi ri hasha u ḓo wana kwo ambara thathafethi, khevha vha khou zulu. Ende u nga si ri tsho sedza. Ha, u ḓo, eh, u ḓo sedza thungo u bonya maṱo. Zwino vha tshi sedza vho, a u- a vha ḓeli nga houḽa muhumbulo wa kale uri zwiḽa kale ndi kha ḓi tika. Hai, hai, a ri tsha humbula murahu uri, Eh. hai, dzi nethiweke dzo wa. Esani, esani, esani, Dzi esani. vuwa miṱani.

so ri hanefha matidza vhana vha mukala ri na majita hone a no kho ḓo ri vhudza nga life ya london ngori ro ḓa london ri yo tou pfa nga vhone vhaṋe dzi dna dza matidza vhana vha mukala a mafhungo a london o no ambelela uri vhewo ndi yo tou dzharaṱeliwa ni kho tou tshila tshilisani hafhanoni dzi vha dzi khou tou vhuyesa esani esani khou amba uri if kharali vha ri khou amba uri muthu wo ḓa zwino khou ḓibaizisa yeah u khou ṱuwa nga dzi shotho esa esa tsane okay all right all right all right all right yeah aya mafhungo a dzi cherry dza london vhe woni ya vhona hani sa hezwi u vheni vhane ni tovha na dzedzo cherry dza london aya mafhungo a na ambelela upfhi ndi vhathu vhane hu tou pfhi ndi khou ya toilet muthu a vha o ya ndi zwone esa eh, eh. ashesha ni khou lenga ḓa kha ini esa Ahuna na zwiṅwe ndi yone fha london mukoma Yeah. so, so mafhungo a lanani ndi a- ndi one ayo uri ni munna ni tea u vha ni hanefho otherwise na tou takuwa fhedzi o dzhena vhaṅwe Yeah. zwone Eh. zwi tea hanefha london fhedzi sadzi ndi waṋu ni naye ndi hanefha fhedzi mafebi vhasadzi Yeah. ndi hanefho u wanala Okay. konzhe konzhe u switela mara u ḓi thusa nzhelele ne fhalanani ndi uri mini vha songo ḽa vha songo putela ngori vha ḓo vha na problem ya thaidzo a i ḽiwi songo puteliwa fhani songo ḓa no dzhaya ni ḓo ṱuwa slow vhana mukana ni kho ḓo ṱuwa no ganama so zwino haaḽa mafhungo o sokou tou ḓa ni khou ḓi tamba u ya landani vhaṋe mashango vha khou amba vha ri ni songo zwi ita ngori ni ḓo ṱuwa no ganama nga murahu musi ni khou ela nga ṋama na wana vhunzhi ha vhomedi ni si tsha vha tshama vhunzhi sina zangelo ḽavho no vha tama ni na mbuso beni vhana vha mukalaha heshtag nga maseo

o ri tsha limiti vha ri mudau mudau wo swika a theliwa kha washi a thoma u ḓikhudza nga dzibiengwe na mina zwi tshi ḓikhudzelela mara o diklaina kha washi a tsha shuma u ḓo kudza maḓabule na vha ri khou shuma hone zwino ha tsheo fhethu madau vho diklaina o sala mbosa beni na mavonyo ndi snake vhona mamukalaha aka it is what it is ro zwi wana landani zwine zwo declina hai ri nga si litsho uri ri zwi ye vhathuni ri a zwi decline zwi haningei ro livhuwa vhana vha mukalaha a livhe ḓuvha ḽavhuḓi